Jesus come tell dem, I tell una true word, some people dey here wey no go die until dem don see God kingdom and im power. After six days, Jesus, Peter, James and John come go one high mountain, e come change for their front. Im cloth come dey shine well well and e white pass how any dry cleaner go fit wash am. Den Elijah and Moses come appear for dia front dey tok wit Jesus. So Peter tell Jesus, Teacher, e good make we stay here. Make we build three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Then they fear and they not know waiting to talk. Then cloud covered them, and one voice come talk from the cloud say, "This na my only pikin where I love. Make una listen to am."

Dey ask Jesus, Wetin make di Law tishas dey sey Elijah go first kom? Jesus ansa dem, Tru-tru, Elijah go first kom, make e for prepare evritin. Na-im make dem rite for God wod sey, Man Pikin must sofa many tins and dem must hate am.

James and John come meet the other disciples. Dem see many people and the law teachers gather dey argue with them. When the people see Jesus, dem surprise come run quick quick go greet am. Jesus ask them, Wetin una dey argue about? One person among the people come answer, Teacher, I bring my pikin wey get demon wey dey make am no fit talk come meet you. Anytime the spirit sees am, e go throw am down and e go dey bring foam from im mouth, dey grind im teeth and im body go come straight. I tell your disciples make dem drive the demon comot but dem no fit. Jesus come ask him disciples, Una wey no believe, how long I go stay with una? How long I go dey bear with una? Make una bring the boy come meet me. So they take the boy go meet am. Wen di spirit see Jesus, e quick-quick throw di boy for ground come make am dey shake. Di boy fall for ground, dey roll and foam dey comot from im mouth. Jesus ask di boy papa, Since wen dis tin don dey do am? Di papa ansa, Na since he be small pikin. Di spirit dey always trow am inside fire or water make he for die. But if you go fit do anytin, make you sorry for am and help us. Den Jesus ask am, You mean if I fit? Evritin dey possible for di pesin wey believe. Quick, quick, the boy papa come shout, I believe, oh, help me make I believe more, more. When Jesus see say people dey gather, he come tell the evil spirit, You, deaf and dumb spirit, I command you, make you come out from the boy and not enter anybody again. The demon shout, shake the boy well well, come comot from him body. The boy sleep for ground so tey many people come dey say, he don die, he don die. But Jesus hold the boy hand small small, carry am up and the boy come stand up. Wen e enta di house, im disciples come ask am, Why we nor fit drive di demon comot? Jesus ansa dem, Na only wit prayer and fasting dis kain one dey take comot. Jesus tok about im death and resurrection again. Jesus and im disciples come comot from there pass Galilee. But Jesus no wan make anybody know because e dey teach and tell im disciples say dem go sell man pikin give human being, dem go kill am and after three days e go wake up again. But di disciples no understand wetin Jesus tok, and fear no let dem ask am wetin e mean. Question about who big pass. Dey come reach Capernaum, so wen Jesus don enta house, e come ask im disciples, Wetin una dey tok for road? But dem no ansa. because when dem dey come for road na who big pass among dem dem dey argue about after jesus sit down he call him twelve disciples come tell dem if anybody among una wan be first e go be the last and e go be everybody servant E come call one small pikin stand for their front. Then he hold the pikin hand come say, Anybody wey welcome one of these small pikin because of me, na me he welcome. And anybody wey welcome me, no be me alone he welcome, but na my papa wey send me. Pipo wey dey Jesus side. John kon tell am, Tisha, we si one man wey use yor name dey drive demon komot from inside pipo body, and we kon try to stop am, bikos e nor dey follow us waka. But Jesus tell dem, Make una nor stop am, becos nobody wey use my name do miracle go fit tok bad tin about me. Becos anybody wey nor dey against us dey for our side. I tell una true word, anybody wey give you cup of water becos you dey follow me, nor go ever lose hin reward. If anybody make one among dis small pikin wey believe me commit sin, e go better make dey tie big stone for im neck con throw am inside river. If your hand go make you sin, make you cut am comot. E better make you enter inside God kingdom with one hand than to get two hand come enter hell fire wey no dey ever quench. The place where e get warm wey e no dey die and the fire no dey quench. If your leg go make you sin, make you cut am comot. E better make you enter God kingdom with one leg than to get two leg come enter hell fire wey no dey ever quench, the place wey get worm wey no dey die and the fire no dey quench. If your eye go make you sin, make you pull am comot. E better make you enter God kingdom with one eye than to get two eye enter hell fire wey no dey ever quench. the place wey get worm wey no dey die and the fire no dey quench. God go try everybody with fire. Salt good, but if e no get taste again, how person go fit take make am sweet? Make una get salt inside una and make una dey live for peace with each other. All of us for Barnabas Corner they say we thank una for watching.